हेलो मिथिला तऽ आइ फेर नोत छी हमरा सबके एहिठाम तऽ आइ आइ फेर अहाँ सब गोटेके देखबै छी हमरा सब एहिठाम नोत छी तऽ हेलो मिथिला हमर सबके एगो सदस्य छथि मुकेश चौधरी हुनके एहिठाम नोत छियनि आइ तऽ आइ अहाँ सब गोटेके फेरसँ देख- आओर मिथिला देखबै छी एखन बनैमे तैयारीमे कनि लेट छै तऽ आउ लऽ चलै छी अहाँ सब गोटे के जतऽ खाना बनि रहल छै तऽ आउ चलू बनल रहू ई वीडियो मे छोट सन ई वीडियो मे अपन अपन प्यार दियौ हेलो मिथिला अहाँ सब गोटे देखियौ एते खाना बनि रहल छै हमर सबके सदस्य छथि मुकेश हुनके एहिठाम आइ एकादशा के नोत छियै तऽ चावल चढ़ल अछि सब्जी बनि उतरे वाला यऽ आओर चावल सेहो होयवला छै तऽ मिथिला अहाँसभ ई छोट मोट ब्लॉकमे बनल रहू अपन अपन प्यार दियौ मिथिलाञ्चलके एके गो पहचान छै मिथिलाके नोत आओर मिथिलाके नोतेसँ मानल जाइ छै मिथिला मिथिलामे के के छथि के नहि छथि सभ चीज मिथिलाके नोतेसँ मानल जाइ छै तऽ हेलो मिथिला बनल रहू एहि छोट मोट ब्लॉगमे अहाँ सभ गोटेके पूरा जानकारी भेटत आओर बनल रहू एहि छोट मोट ब्लॉग हेलो मिथिला अहाँ सब गोटे देखियौ एते खाना बनि रहल छै हमर सबके सदस्य छथि मुकेश हुनके एहिठाम आइ एकादशाके नोत छियै तऽ चावल चढ़ल अछि सब्जी बनि उतरैवला यए आओर चावल सेहो होयवला छै तऽ मिथिला अहाँ सब एहि छोट मोट ब्लॉकमे बनल रहू अपन अपन प्यार दियौ मिथिलाञ्चलके एके गो पहचान छै मिथिलाके नोत आओर मिथिलाके नोतेसँ मानल जाइ छै मिथिला मिथिलामे के केस छथि के नहि छथि सब चीज मिथिलाके नोतेसँ मानल जाइ छै तऽ हेलो मिथिला बनल रहू एहि छोट मोट ब्लॉगमे अहाँ सब गोटेके पूरा जानकारी भेटत आओर बनल रहू एहि छोट मोट ब्लॉग देख रहल छियै पारसके लेल तैयारी भऽ रहल छै जे तऽ पा- पापड़ छना रहल छै आओर पापड़ छनेलाके बाद एतऽ सब गोटे बैसथिन आओर बैसलाके बाद अहाँके अ, पारस देल जेतै पारस दै के लेल ई एतय सब तैयारी भऽ रहल छै और एतय पापड़ छना रहल छै और एकदम पुरुषोत्तम लागल छथि पापड़ छनबै छनबै में एकदम और ई सब तैयारी कऽ रहल छथिन अहाँके पारस दै के लेल तऽ बनल रहू ई वीडियो में देखियौ अहाँ सब सब तैयार भऽ रहल छै पारस लै के लेल आओर इम्हर बारीको सब एकदम पूरा तैयार छथि आओर इम्हर ई सब बैसथिन आओर एतऽ हम सब पारस देबै बढ़िया से पारस देबै एकदम बढ़िया से अहाँ सब बनल रहू एहि वीडियो में और देखते रहिए एते ई सब बैसथिन और तकर बाद हम सब पारस देबै मिथिला के भोज मिथिला के शान देख रहल छी अहाँ सब सब तैयार छथि एकदम सब ई अरविंद अरविंद जी छथिन आओर इम्हरो ई सब सब तैयार छथि पारस उठबैके लेल बस पाँच मिनट आओर हिनके ई हमर सदस्य छथि मुकेश हिनके एहिठाम आ, आइ एकादशाके भोज छी आओर काल्हि द्वादशाके भोज ई हमर सबके मान्य सदस्य छथि हिनके एहिठाम आइ एकादशाके भोज छी देखियौ कतेक मिथिलाके यही इएह तऽ पहचान छियै जे अपन अ, दोसरके काजके सब अपन अपन काज बुझै छथिन मिथिलाके इएह पहचान छियै दोसरके काज मतलब हमर अपन काज देखियो इम्हर दाल उठ रहल छै पारस के लिए एतऽ दाल उठ रहल छै इम्हर ओलक चटनी अछि इम्हर पापड़ अछि उम्हर तरकारी अछि भात भऽ गेल अछि और उम्हर सब्जी सब छै सेहो उठि रहल अछि ई चावल छी ताहिमे से तीन अरिया उठि गेल हन देखियौ हमर सबके परम्परा पहिने समाज खाइसँ पहिने ब्राह्मण खाइ छथिन तऽ ई सब बैस चुकल छथि आओर अपन क्रिया चालू कऽ देने छथिन विशेषतर हमर गाँवमे ई परम्परा अछि जे समाज खाइसँ पहिने ब्राह्मण खुआएल जाइ छै कुट्टी पर मतलब कुट्टी पर का जो जे बच्चा छथि ओ बच्चा सबके खुआएल जाइ छै

देखियौ मिथिलाके इएह तऽ विशेषता छै बिना घीके ईसभ ग्रहण नहि करता आओर इएह ई मतलब बच्चाके सभसँ बड़का अथी देखल जाइ छै जे बिना घीके ईसभ ग्रहण नहि कऽ रहल छथि कतेक संस्कार छनि हिनका सभके अन्दर आओर मिथिलाके इएह पहचान छै अहाँसभ देखलियै ब्राह्मण तऽ मतलब ब्राह्मण तऽ खाइ छथि आओर एतय समाजके खाइके व्यवस्था सेहो भऽ रहल छै तऽ बनल रहू ओहि ब्लॉगमे आओर देखू अहाँ सब गोटेके मिथिलामे केना खुआएल जाइ छै मिथिलाके असली पहचान नोत ई जे आसन देख रहल छियै एहि आसन पर विराजमान भऽ कऽ समाज ग्रहण करथिन नोतके आनन्द उठेथिन एहि आसन पर विराजमान भऽ कऽ आओर एतऽ गोपाल देख रहल छी आसन बिछा रहल छथि एकदम टाइट से और ई ई हमर सबके अंकल छथि और ई किस कुमार भाईजी हमर एकदम किस कुमार भाईजी टाइट छथि हमर सबके टोल के शान छथिन किस कुमार भाईजी मिथिला मिथिला में मिथिला में नहीं नोत खुआल जाए ठीक है बैस कऽ आसन पर बैस कऽ पलथा मारि कऽ नोत खाइ छियै और ई व्यवस्था अहाँके कतौ नहि भेटत मिथिला छोड़ि कऽ अहाँके कतौ नहि व्यवस्था भेटत सिर्फ मिथिलेटामे ई व्यवस्था छै बनल रहू ई वीडियोमे आओर ई हमर सबके स्कूलके सर छथि आओर ई अरविन्द झा जी देखियौ मिथिलावासी ई छी बड़ी मतलब भोजके अन्तिम लास्ट मतलब बड़ी पड़लाके बाद अहाँके भोजके लास्ट मतलब दही पड़ै छै दही पड़ि गेलाके बाद भोज खतम भऽ जाइ छै तऽ ई एगो मंत्री छथि मिथिलावासी देखियौ ई अभिमन्यु जीके आइ बर्थडे छियनि सेहो हैप्पी बर्थडे अभिमन्यु जी बड़ी एतयसँ जायके लेल तैयार भऽ गेल हन एतय एक डोल बड़ी विदा भऽ गेल हन बड़ी निकालि रहल छथि हमर माननीय सदस्य सोनू जी बॉडी निकालि रहल छथि और ई नीरज एकदम निकालि रहल छथि और अपने निकालि के परसबो करता हमर सबके काली पूजा समिति के जे सदस्य छथि हुनके ओहिठाम आइ यहाँ एकादशा के भोज छै काली पूजा समिति के सदस्य छथि मुकेश जी हुनके ओहिठाम आइ एकादशा के भोज छै देखियो मिथिलावासी बॉडी पड़ि चुकल अछि बॉडी पड़लाके बाद दही पड़तै ओहिके बाद सुपारी देलाके बाद ई सब उठथिन आओर अपन अपन घरके जेथिन मिथिलाके नोतके मतलब नोत खतम तखन भेलै जहन बड़ी पड़लाके बाद दही पड़िके पड़ि जेतै आओर ताहिपर सबके दू दू गो दू टुकके सुपारी हाथमे पड़ि जेतै मतलब भोज अहाँके सफल भऽ गेल ब्राह्मण खा लेलथि मतलब भोज अहाँके एक नम्बर छै आओर स्वादो एक नम्बर छै स्वाद बताइयो केहन छै सब्जी कते नीक छै बहुत नीक तऽ हमर विकास भाईजी बता देलथि मतलब नीके टा छै स्वादके लेल हिनका मतलब बहुत चीज बुझल छनि अनुभवी लोक छथि ई भाईजी बताबियो खेनाइ केहन लागल अहाँके बहुत पवित्र बहुत पवित्र बनल छै देखियो खाना एतेक नीक छै जे सबके चेहरा पर मुस्कान छै खाना खाइत देख। आओर दाल दालि भात तक एतेक पवित्र खाना मिथिलामे कोनो नहि छै आओर देखियौ बड़ी बड़ी सेहो पड़ि रहल छै छथि लाइट मैन देखियौ बड़ी पड़लाके बाद दही चालू भऽ गेल छै आओर दहीके पीछे सुपारियो लऽ कऽ जा रहल छथि मिथिलाके भोजके यही छी पहचान जतऽ पड़ि गेल दही सुपारी आओर मखान देखियौ पड़ि रहल छै दही आओर

खायब सेहो देखायब आओर हमसभ परसबै सेहो देखायब आओर ई नोतके सभसँ अ, बड़का चीज छियै जे बारीकके धन्यवाद देबाक चाही जे एतेक लोकके परसि कऽ खुआबै छथिन सभसँ मेन अ, अ, धन्यवादके पात्र छथि बारीक हेलो मिथिला देख लियौ आब लास्ट तोर छी जाहिमे बैस कऽ हमसभ खेबै खाना आओर ई कार्यकर्ता सब जे देख रहल छी एम्हर ई सब सब कार्यकर्ता सब छियथि ई कार्यकर्ता सब खाय लए बैसल छथि किछु कार्यकर्ता बाकी छथि जे हमरा सबके खुएथिन एहि दुआरे चलू देखियौ आब हमसभ खाय लए बैस चुकल छी एतऽ देख रहल छियै ई हमर मित्र छथि हिनके ओतऽ आइ कासाके भोज रहनि आओर ई भोज एतेक पवित्र अछि एतेक पवित्र जे पूछैके नहि दालि भातके भोज ओनाहो बहुत पवित्र होइ छै ताहि दुआरे आओर ई ई सब हिनका सबके जे देख रहल छियनि ई सब मित्र छथिन आ मान्य सदस्यके जिनका ओतऽ भोज भऽ रहल छै हिनकर परम मित्र छथि आओर ई सब कार्यकर्ता सब छथि आओर ई हमर सबके भाईजी छथिन आओर ई सब कार्यकर्ता ई रोल नंबर तेईस मतलब अरविंद झा जी आ राधा नमंद आओर कृष्णलाला चौधरी इम्हर छथि आशीष छथि सोनू बुचिया एकदम बढ़िया ई भेलाके बाद हमसभ जेबै आब आराम करबै कियाकि काल्हि दुआसा छियै काल्हि एहिसँ बेसी मेहनत छै कियाकि काल्हि अमृत अमृतके भोजन छै काल्हि अमृत मिथिलाके अमृत जे होइ छै एहि लाइनमे जतेक बैसल छथि सभ सदस्य छथि सभ आओर ई हमर सभके मान्य भाइजी जी छथिन बड़का भाईजी हिनका हमसभ पिताके तुल्य मानै छियनि ई एतेक भाईजी छथि से आओर ई गोपेश एकदम देखियौ बुचिया आओर ई अविनाश ई हमर सबके कक्का लगता ई तऽ छथि छोट पर हमर सबके पित्ती लगता एहि लाइनमे सेहो एहि लाइनमे आशीष छथि हमर टोल के शान और ई मित्र छथिन हमर मान्य सदस्य हिनकर ई मान्य सदस्य के मित्र छथि ई हिनके ओतऽ भोज हेतै तऽ किछो कहियौ अहाँ अपना बारे मे किछो बाजियौ भोज के बारे मे धन्यवाद कुणाल जी का आ, भोज हम तऽ नहि किछु केलहुँ हन सब तऽ ई जग जग के जगदीश के होइ छै तऽ हुनके प्रेरणा से भेलै हन बस अहाँ सब आशीर्वाद दियौ एकदम तऽ ताहि दुआरे देख रहल छियै ई मान्य सदस्य जी भोज केलथि आओर हिनकर ई ब- बहुत बड़का भेलै जे श्रेय जे अपना ऊपर नहि लऽ कऽ ई लोकके ऊपर श्रेय देलखिन हँ ई हिनकर मान्य मतलब हिनकर हिनकर एतेक प्रतिमा छनि जे ई लोकके अपना ऊपर लैत नहि लो, लोकके अ, मतलब देलखिन हन जे लोक केलकनि हन बहुत ही मान्य सदस्य छथि और हिनकर दादी माँ का एका साथ छनि और इम्हर सब सदस्य देखियो आप मिथिला के भोज में की सब और केना केना से सब देखा रहल छी बस बस देख रहल छे उम्हर खाना चालू भ गेल छे आओर इम्हर ई सब सामान बेरा बेरी कऽ के आबि रहल छै एखन भात तरकारी दालि सब आबि रहल छै आओर ई मान्य सदस्य खुद एखन परसि रहल छथि तऽ इएह छै मिथिलाके शान आओर मिथिलाके मान जे कार्यकर्ता सब अ, सबके खुएलाके बाद खाइ छथिन ई कतेक इज्जत देल जाइ छनि कार्यकर्ता लोकके जे अपनेसँ बैस कऽ अपनेसँ खा रहल छथि आओर ई देखियौ भट्टा अदौरी अयलथि आओर हिनको दादीके छनि इहो छथि रोहित जी हिनको दादीके आइ काज साथ छनि मान्य सदस्य छथि काली पूजा समितिके हमर एगो छोटसँ सदस्य छथि हिनके ओतऽ आइ एकादशाके भोज छलै काल्हि दुआसा छियै फेर माछ मौस हेतै फेर ई ब्राह्म हेतै आओर फेर एक दिन हमर सबके पार्टी अछि ओकरो ब्लॉग हम बनायब आओर ओहो ब्लॉग हम देखायब दालि आबि आबि चुकल अछि आओर ई दालि मुकेश जी दै छथि हम काली पूजा समितिके छोट सन मान्य सदस्य छथि बनल रहू अहाँ ई ब्लॉगमे आओर ई ब्लॉगके शेयर जरूर करब आओर साथ साथ फॉलो करब ई पेजके मिथिलाके लेल एकदम चलू जय मिथिला जय मिथिली जय मैथिली आओर ई वीडियोके एतेक विराम दऽ रहल छी तऽ आओर जे गलती सलती भेल ओहिके लेल क्षमा चाहब अहाँ सभ गोटेके जय मिथिला जय एकटा आओर बात मिथिलाके एक एगो पहचान छै मिथिलामे जतेक भोज होइ छै ओ भोजके जे सम्हारै छथि ओ कार्यकर्ता छथि आओर ओ कार्यकर्ता सर्वोपरि छथिन चाहे एहि गाँवके होइ या अदर आओर गाँवके होइ पर मिथिलाके भोजके असली जान हुनकर कार्यकर्ता छनि एहि कार्यकर्ताके बिना भोज सम्भव नहि छै आओर ई कार्यकर्ते छियै जे दू दिन तीन दिन अपन मेहनत अपन देह किछु नहि बुझैत छथिन आओर आम जिनका ओतऽ भोज हेतनि हुनकर मान सम्मानके लेल तैयार रहैत छथिन बिना कार्यकर्ताके भोज सफल नहि छै ताहि दुआरे सब कार्यकर्ताके हमरा तरफसँ बहुत बहुत बहुत बहुत शुभकामना आओर धन्यवाद जे अहाँ एतेक मदद करै छियै बनल रहू ई छोट छन ब्लॉगमे अहाँ सब जरूर सपोर्ट करी साथ साथ शेयर करी